Убаастыллаах дойдум дьонун чыычымахтары уонна аймахтарбын бука барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дьылынан итиитик, истиҥник эҕэрдэлиибин! Доруобай, дьоллоох буолуҥ! Чэгиэн-чэбдик сылдьын, ханнык да ыарыы сыстыбатын! Туох баар санаабыт-санааҕыт былааҥҥыт, баҕарар баҕаҕыт барыта Улуу кэлэр дьылга толору туоллун. Эрэти кытта бары этэҥҥэ сылдьыаҥ. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан ура! Дойдум дьонун чычмахтары барыгытын итиитик истинник аҕаттайыыбыт кэлэн иһэр саҥа дьылынан ороһустубанан Бу дьылга, кэлэр дьылга эһиги баҕарбыт баҕаһыт туоллун, үлэҕит-хамнастыгыт ситиһиилээх буоллун, оҕо-уруу өссө олохпутун салҕаатылар, кинилэргэ дьолу, соргуну баҕарабыт. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан! Ура!
Ытыктабыллаах үтүө-мааны дойдум дьоно! Кэлэн иһэр Аҕа дьылынан эҕэрдэлиибин! Баҕарабын үөрэххэ-үлэҕэ үрдүк ситиһиини, дойгун доруобуйаны, тус олоххутугар дьолу-соргуну!
Күндү Амма нэһилиэгин олохтоохторо биир дойдулаахтарбыт! Эһигини бу ааспыт дьаҥ-дьаһах сыла, быыбар сыла, кураан, уот баһаар сыла этэҥҥэ ааспыттарынан, бу саҥа үүнэр сүүбэ биир сылынан барыгытын ис сүрэхтэн истиҥник эҕэрдэлиибит! Бу кэлэр оҕус сылыгар барыгытыгар дьүккэрдээх үлэни, ситиһиини-хотууну, доруобуйаны уонна барытыгар дьолу-хоргуну баҕарабын!
Оҕолорбутун Аркадий Петровичтааҕы эҕэрдэлиибит, талбаана түмсүүнү талбаана лааҕыр төрөппүттэрин, оҕолорун, педагогтарын уонна убайбын Авакумов Пантелеймен Пантелейменович дьиэ кэргэнин, оҕолорун, сиэннэрин, хос сиэннэрин эҕэрдэлиибит. Сыһыарыылаах уон биирис кылаас Надежда Николаевна Уваковскаяны уонна оҕолорбутун, сиэннэрбитин барыларын истибэхпититтэн эҕэрдэлиибит.
Тапталлаах ахтар-саныыр Тааттам дьон, эбэм, эһэм Өрүүнэ, Ыстапаан, аҕам Бүөтүр Хатылыкаптар олорон ааспыт дойдуларын дьоно чычымахтар. Мин Ирина Петровна Варламова Хатылыкова диэн Тааттам талыы таһаатыттан Томпо сирин ордорон кэскиллээх кэскил кыракый бөһүөлэгэр кэлэн олохсуйбутум ыраатта. Чычымахха кыра сылдьан эһэбин, аҕабын уонна улахан эдьиийбин Марыынаны кытта ыһыахха барбыттаахпыт. Онно аймахтарбытыгар Арыпыана, Өлөксөөн Маалаһаптарга, Көстөкүүн Татаарынаптаахха бара сылдьыбыттаахпын. Оҕо сылдьан үктээн ааспыт сирбин олус диэн үчүгэйдик саныыбын Ол иһин дьэ бүгүн санаан ылан чычымах олохтоохторугар, аймахтарбар Көстөкүүн Татаарынап сыдьааннарын уонна Малышев Саша убайбын, дьонун, оҕолорун бука барыгытын бу хоточчу иитиллэр хороҕор муостаах оҕуспут сылынан итиитик-истинник сүгүрүйэн туран эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Баарабын барыытыгар, доруобуйа тупсарыгар, дьол тосхойоругар бу саҥа сыл аҕалла. Төрөөбүт сир чиэһэ, төрөөбүт дойду туһа диэн өйгүтүн-санааҕытын ууран, төрөөбүт түөлбэҕитигэр, түөлбэҕит туһугар үлэлээн, Сайдын, дьоллонун диэн баҕарам. Саҥа дьылынан икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан эҕэрдэ буоллун эһиэхэй!
Күндүү биир дойдулаахтарбын кэлин иһэр Саҥа дьылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Кэлэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл эһиэхэ аҕаллым дьолу, соргуну, дьоллоох буолун, доруобай буолун уонна үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри баҕарабын!
Күндү биир дойдулаахтарбын, сисимэх олохтоохторун кэлин иһэр Саҥа дьылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин, баҕарабын эһиэхэ кытаанах доруобуйаны, кэлин иһэр икки тыһыынча сүбэ биир сыл үөрүүнү, көтүүнү эрэ аҕаллын, дьоллоох буолун. Саҥа дьылын аам!
Күндү биир дойдулаахтарбын, самаан олохтоохторун! Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан араак Нерюнгри куораттан итиитик-синник эҕэрдэлиибин! Биир дойдулаахтарбын, Чачымах нэһилиэгин олохтоохторун! Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан Чарапчы оройуонугар олорор Чачымахтар ааттарыттан итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун!

Сакылаах Саҥа дьылынан итии-истиҥ эҕэрдэлэргин ыытабыт! Баҕарабыт үлэҕитигэр, үөрэххитигэр үрдүк ситиһиилэри, чугас дьоҥҥут чэгиэн буоллунар, дьиэ кэргэҥҥит укулаата чиҥ, дьиэ кэргэн экономиката кэҥии, байа турдун! Саҥа дьылынан Күндү Амма нэһилиэгин олохтоохторун Үлэ иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Барыгытыгар доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну, дьолу-соргуну баҕарабын! Барыгытыгар дьолу-соргуну!
Ити истиҥ эҕэрдэ ыйытабын. Бу кэлэн иһэр Саҥа дьылына, икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл эһиэхэ үөрүүнү, дьолу эрэ аҕаллар. Бары кытаанах санаалаах, үтүө дьон буолуоххайт. Күндү биир дойдулаахтарбын, чычымахтары бу кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Бу ааспыт сылбыт төһө даҕаны күчүмэҕэй, көһүппэтэх өттүбүттэн Ыарахаттардаах да буолбутун иһин этэҥҥэ ааспыккытынаан ити истиҥ аһарда. Оннуттан бу кэлэр сылбыт элбэх үөрүүнү аҕаллын, элбэх ситиһиини аҕаллын уонна дойдубутун тупсара, сайыннара турун диэн ыҥырабын уонна өссө төгүл Саҥа дьылынан эҕэр! Тапталлаах талыы-талба Тааттам бэйэм орто оскуоланы бүтэрбит үтүө-мааны дьоннордоох Чычымах нэһилиэгин бары үтүө дьоннорун эҕэрдэлиирбин көҥүллээн, кэлэн иһэр Саргылаах икки тыһыынча сүрбэ биир сылынан тус олоххутугар бары кэрэни, үтүөнү, сырдыгы уонна эрэли баҕарабын! Дьоллоох буолун!
Тымныы полюһун Өймөкөөн улууһун Томто нэһилиэгиттэн ытык кырдьаҕастара Таатта улууһугар Чычымах олохтоохторугар уонна бары ытык дьонноругар Саҥа дьылынан эҕэрдэ! Ура! Уһун дьыллаах олоҕу баҕарабыт! Оҕолоргут, сиэннэргит өрүү эһигини кытта бииргэ буолан үөрэ-көтө сылдьын! Биһиги эһигини умнубаппыт, куруук өйдүү-саныы сылдьыбыппыт!